Афтӕ дӕр ма дзырдтой нӕ фыдӕлтӕ, дунейы сӕр ӕгъдау у, ӕгъдӕутты хистӕр бӕрц у, фӕтк ӕмӕ ӕгъдау Хуыцауӕй сты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ ма ахъуыды кӕнут, цас арф зонындзинӕдтӕ, дунеӕмбарынады сусӕг нысӕнттӕ ӕмӕ нӕ фыдӕлты фӕрнӕйдзаг удыхъӕды рӕсугъд ӕвдисӕнтӕ ӕмбӕхст ис ацы ӕмбисӕндты. Фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ стыр хӕзнайӕн истой ирон адӕм сӕ хуыздӕр удварны лӕджыхъӕды миниуджытӕ – уӕздандзинад, хӕрзӕгъдау ӕмӕ ӕфсарм, хъӕбатыр ӕмӕ ӕхсарджын уӕвын, хистӕр кӕстӕрыл аудын, кӕстӕр хистӕрӕн кад кӕнын ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ӕмӕ кӕддӕриддӕр ирон адӕмӕн се стырдӕр хӕс уыд кӕстӕр фӕсивӕд раст фӕндагыл аразын. Цӕмӕй уый сӕ къухы ӕфта, уымӕн та алы фӕлтӕры дӕр хистӕртӕ сӕхӕдӕг архайдтой сӕ кад хъахъхъӕнын сӕ кӕстӕрты цӕсты. Хъахъхъӕдтой сӕ ирон цӕсгом, сӕ ирон ӕгъдау. Фыццаджыдӕр, сабиты удыхъӕдӕн, удварнӕн бындурывӕрӕг уыдысты ныййарджытӕ, бинонтӕ, мыггаг. Хуыцау хорз ӕмӕ ма абон дӕр йӕ кӕстӕрты хӕрзхъӕддзинадыл чи тыхсы, фыдӕлты фӕдзӕхст чи ӕххӕст кӕны, ахӕм фӕрныг бинонтӕ Ирыстоны ис. Уыдоны хыгъдмӕ ӕнӕгуырысхойӕ бахӕссӕн ис Хуымӕллӕджы цӕрӕг Бызыккаты Бориччы хӕдзарвӕндаг дӕр. Афтӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ Бызыккаты бинонтӕн бантыст фыдӕй-фыртмӕ бахъахъхъӕнын ӕцӕг ирон рӕсугъд ӕгъдау, ӕфсарм, уӕздандзинад. Уыцы уӕздандзинады фӕндаг та цӕуы ӕнусты арфӕй. Дзӕгъӕлы нӕ дзырдтой нӕ фыдӕлтӕ, уӕздан тугӕн сӕфӕн нӕй, зӕгъгӕ. Уымӕн ӕмӕ кӕмдӕриддӕр цардысты Бызыккатӕ, Доны сӕры, Тырсыгомы, Абанайы хъӕуы, Балтайы ӕмӕ ӕппынфӕстаг Хуымӕлӕджы, алы ран дӕр сӕ хистӕртӕ, абон уый у Борик, уымӕй размӕ та уыд, йӕ фыд Мысырби, уый размӕ уый фыд Мӕцыхъо ӕмӕ йӕ фыды фыд Сымыхъо, уыдон кӕддӕриддӕр уыдысты адӕмы хсӕн нымад, кадджын лӕгтӕ. Уӕдӕ сӕ кӕстӕртӕ дӕр абоны онг сты ӕгъдауджын ӕмӕ фӕзминаг. Уый та, ӕвӕццӕгӕн, сӕ къухы уымӕн бафтыд, ӕмӕ сӕ алчидӕр рагӕй-рӕгмӕ кӕй архайдта йӕ фыдӕлты кад дӕлӕмӕ не руадзын, сӕ ном сын ницӕмӕй фӕчъизи кӕнын.

мах раст фӕндагыл сарӕзтой нӕ фыд дӕр ӕмӕ нӕ мад дӕр. Мах кӕстӕртӕ ерынӕфдуаггӕнгӕ дӕр кӕм уыд, ӕмӕ мӕнӕ зӕххы ныхасӕй дӕр никуы бафхӕрдтой. Цы уыди уый сабырӕй,

Адӕмы фарн хистӕртӕй цӕуы, хистӕртӕй. Мӕ ацы сыхы ӕцӕгӕй дӕр ахӕм хистӕртӕ уыдис. Кӕрдзы мӕнӕ тигъӕй уӕлӕ тигъмӕ банымайӕм, зӕгъгӕ, уӕд дзы уыди гагуыдз, уӕд дзы уыдис ачо, акко, мӕсыхъо, мӕнӕ Хъуысаты Дзиго. Хабӕты Ханджери бирӕ-бирӕ зӕронд лӕгтӕ ӕмӕ уыдон хӕхӕм хистӕртӕ уыдысты, ӕмӕ хер дӕр бӕрӕг у сӕ кӕстӕртыл. Уыдонӕй царды уӕздандзинад ӕмӕ рӕсугъддзинад кӕй рахастой, уой хер дӕр мӕнӕ хуымӕллӕджы афтӕ сыгъдыл куы ацӕуай, Уӕд Хеумӕ бирӕ, бирӕ бӕрӕг у, мӕнӕ ацы сыхы уӕздан, ӕгъдауджын, кадджын, куырыхон зӕронд лӕгтӕ кӕй уыдис, уый. Мах куы баззадыстӕм мӕнӕ кӕстӕртӕ, нӕ фыд куы амарди, уӕд мах баззадыстӕм мӕнӕ дыууӕйы хистӕрӕн. ӕма мӕхецӕй куд раппӕлон, хорз сты, зӕгӕ. Фӕлӕ дзы абон онг нӕма стыстӕм. Сизытӕ самонди сардтой. Аци лӕппу нӕм ис ӕма мӕнӕ кусалты сизӕрхастой. Ӕма мӕн си уарзы, Еудонмӕ дӕр-иу ахӕм чындзытӕ ӕрцӕуӕнт, йӕ цӕрӕнбон бирод, ӕгъдауӕн ис, ӕмӕ йӕ уый ӕппӕтӕй у хистӕр. Мах хӕдзары ӕхца никуы уыди, стӕй нӕм загъд дӕр никуы уыди, уыцы дыууӕ нӕм никуы уыдысты. Фыдӕлтӕй лӕгӕн цы баззади, фыдӕлтӕй уый куы хъуыды кӕна ӕмӕ йӕ куы хӕсса, уӕдӕй уый царды рӕсугъд фӕндагыл кӕны ӕмӕ йӕ рӕсугъд фӕндагыл аразы. Гъер мӕнӕ Бызыккаты хӕдзарвӕндаг сӕ хистӕрты рӕсугъд фӕндагыл Ыслӕууыдысты ӕмӕ йӕ кӕрӕй-кӕронмӕ рӕсугъдӕй хӕссы мӕнӕ Борик. Кадджынӕй ничи райгуырдис. Мӕныр дӕ бон Борикӕн йӕ цӕг ном паспортты мидӕг Хазби у. Фӕлӕ Борикы схуыдта йӕ мад Буцӕн. Ном лӕгӕн кад нӕ кӕны, номы кадджын кӕны лӕг йӕхӕдӕг. Йӕхи миниуджытӕй, йӕхи куыд дара адӕмы цур, адӕмӕн куыд лӕггад кӕна, кӕна, уымӕ гӕсгӕ йӕ кад дӕр уыдзӕнис. Кӕд ӕвзӕр уа, уӕд адӕмы цур дӕр ын кад нӕ уыдзӕнис, ӕмӕ йӕм кӕстӕртӕ дӕр нӕ хъусдзысты. Кӕд йӕхӕдӕг адӕмӕн дӕнцӕгӕн бӕзза, уӕд ын кӕстӕртӕ дӕр ӕгъдау кӕндзысты, йӕхӕдӕг дӕр кадджын лӕг уыдзӕнис. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бинонты цард канд нӕлгоймагӕй аразгӕ нӕу, фӕлӕ, фыдӕлтӕй куыд баззад, афтӕмӕй, хӕдзарӕн йӕ чысыл хур йӕ зӕдыхай сылгоймаг у. Ацы мӕнг дунейы, дам, хорз усӕй хуыздӕр хорз нӕй. Усӕй цӕуы хӕдзары бӕркад ӕмӕ лӕджы хорз. Афтӕ дзырдтой ӕмбисӕндтӕ. Бызыккатыл дӕр кувӕджы куывд ӕрцыди, ӕмӕ сӕм сӕ лыстӕг цы мыггӕгтӕй ӕфтыд, уыдон дӕр уыдысты сӕхи хуызӕн уӕздан ӕмӕ ӕгъдауджын. Абон Бызыккаты хӕдзары хистӕр сылгоймаг у Мани. Мани райгуырд хӕхбӕсты, Къобы хъӕуы, Кцойты Дзабойы хӕдзары. Тынг рӕсугъд ӕгъдау, хиуылхӕцындзинад, ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинадылӕй сахуыр кодта йӕ мад Самон Гыгы. Мани ӕмӕ йӕ дыууӕ хойы, хистӕр Нинӕ, кӕстӕр Беле ӕмӕ сӕ зынгхуыст фсымӕр Мурат уыдысты уындӕй дӕр ӕмӕ удыхъӕдӕй дӕр рӕсугъд ӕмӕ фӕзминаг. Ӕртӕ хойӕ дӕр уыцы уӕздан туг райстой сӕ кадджын фыдӕлтӕй ӕмӕ йӕ ахӕццӕ кодтой дарддӕр, алчидӕр сӕ цы ног бинонты хсӕн ӕрцард, уым. Хӕдзар фӕрнджын у. Стӕй, ӕвӕццӕгӕн, хӕдзары йӕ ахӕм амонд и, ме мсӕлыстӕгӕй цы фӕцыди, иуӕй дӕр дзы никуы ничи рахъаст кодта. Мӕ мады афтӕ уарзта йӕ хицау, ӕмӕ уызӕ куы уӕззау и, хер мын ахицӕн уыдзӕни, зӕгъгӕ, уӕд хъӕуыхицауы бацагуырдта. Хъӕуыхицауӕй та нӕм куыста уыд ӕгкасат азӕмӕт. Мӕ мӕгуыр мӕ мад катай, цыма йӕ се рдзы цы кӕны, цӕмӕн ӕй агуры. Ӕмӕ йӕм куы рцыди, Азӕмӕт уӕд ын афтӕ зӕгъы, Мӕ фӕстӕ кӕй уадзын, йодонӕй мӕ зӕрдӕйы афтӕ никӕуыл дарын, ӕмӕ мын мӕ чындзы фаг арф ракӕндзӕн. Ӕмӕ дӕ мӕхӕдӕг курын, цӕмӕй мын мӕ чындзӕн адӕмы астӕу мӕ зианы арфӕ ракӕнай. Йе рмӕ мадфӕстӕ ӕрцыди мӕнӕ чындз. Мӕ мадимӕ мӕм нӕмттӕ уыдысты, мӕнӕ чындзӕй баззади. Ӕмӕ чындзӕй дӕр ӕз бузныг дӕн ӕрмӕстдӕр гъеуымӕй, ӕмӕ цал азы фӕцыдтӕн мӕ хӕдзармӕ, ӕз мӕ мады ӕнкъардӕй никуы риййӕфтон, мӕ афтӕ никуы загъта, абон мӕм мӕнӕ чындз афтӕ ӕфхӕрдта. Стӕй ма дзы бузныг дӕн гъеуымӕй, ӕмӕ мӕ ӕфсымӕримӕ тынг нӕма сцард фӕкодтой. Тынг ме фсымӕр афтӕ мӕнӕ йӕм истӕй ныхасмӕ нӕ байхъуыста, зӕгъгӕ, гьой никуы уыди. Ӕмӕ ӕз афтӕ хъуыды кӕнынмӕ гьой тынг стыр хорздзинад у. Дыууӕ уды кӕрӕдзи куы мбарой, гьеуӕд. Дардӕй ӕрхастам Къобӕй, фӕлӕ сӕ афтӕ уарзтон ӕз, мӕ иу сӕрдион куы уыдтӕн уӕд чындзмад Самон, Самоны дӕр. Стӕй уӕд йӕ хотуатус уыди мӕ йыл уыдонмӕ дӕр куы ныццыдтӕн, уӕд ӕз Габрелы, мӕнӕ мӕхи фыд куыд уа, афтӕ уарзтон. Тынг, тынг нӕ зӕрдӕхудт цард фӕкодтам. Гъериуӕй фӕсте нӕм чындзытӕ куы цыди, уӕд-иу мӕ мад афтӕ ракуывта, Косатимӕ куыд дзӕбӕх фӕцардтӕн мӕ сӕ куыд уарзын, ӕ цы чындзы бинонтимӕ дӕр афтӕ амонджын ӕмӕ дзӕбӕх цард куыд кӕнон, зӕгъгӕ, афтӕ. Нӕ мадмӕ нӕ фыд куы амардысты, уӕд уый фӕстӕ баззадис чындз хистӕрӕн. Мӕнӕ чындз чи у, уый ахӕм чындз разындис ӕмӕ нӕ кӕрӕдзиуыл баста. Суанг мӕ нӕ цалынмӕ нӕхӕдӕг хъуыддӕгтӕ бакодтам, мӕнӕ хицӕн уыдис бинонтӕ. Уӕдмӕ нӕ уӕгъд никуы суагъта. Йе рдӕр рцӕуӕм, куыд мӕнӕ нӕхи хӕдзармӕ, нӕ фыды хӕдзар, афтӕ. Мӕхи рдӕр мӕнӕ куыд нӕхи мад, афтӕ ныл архайы, цӕмӕй Нӕ хӕдзаруаг чи у, уый йӕ бынаты вырд уа, кӕм цӕрӕм, ёсырӕтты дӕр. Исты хъуыддаг нӕм куы вӕййы, уӕд кӕддӕриддӕр махмӕ, нӕхи хӕдзары, Герман хӕдзары дӕр, ме фсымӕры хӕдзары дӕр ёд ӕнӕссӕугӕ никуы вӕййы. Ме ппӕты мидӕгӕй вӕййы, уый куыд фӕзӕгъы, афтӕ бакӕнӕм. Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн мӕ йӕ фӕндыди афтӕ, цӕмӕй хӕдзары мидӕг бастӕй баззадаиккам иууылдӕр иумӕ, Иой йемӕ мах кӕддӕриддӕр фӕзӕгъӕм, цӕмӕй нын дзӕбӕхӕй, ӕнӕмастӕй, ӕнӕнизӕй куыд цӕры Германы йӕ бинонты хсӕн ӕрвнзӕв внучкӕ дӕр и, мӕйодон мидӕг бирӕ азты дзӕбӕхӕй куыд фӕцӕра, иой нӕ фӕнды. Бирӕ ардӕм ацы ӕгъдауджын бинонты хсӕнмӕ куы рцыдтӕ, уӕд куыд бафӕрӕзтай, уыйбӕрц бирӕ бинонтимӕ цӕрын куыд базыдтай ӕрыгон Овгӕ? Ӕз Ацы хъӕумӕ хуымӕллӕгмӕ рцыдтӕн фӕндзай цыппӕрӕм азы. Нус изӕр чызг уыдтӕн, адон та стыр бинонтӕ уыдысты мӕ мӕхӕдӕг дӕр тыхстӕн, куыд уыдзынӕн, зӕгъгӕ. Фӕлӕ тынг дзӕбӕх бинонтӕ уыдысты. Ӕрӕййӕфтон дзы фараст бинойнаджы, мӕт иутӕ, ӕртӕ, мӕ хо, мӕ цыппар. Стӕй дыууӕ ходыгъды, фсин, хицау мӕ ме фсинӕн йе фсин. Уал бинойнагимӕ фӕцардтӕн. Ӕмӕ ӕртӕккӕ условитӕ хорз сты, фӕлӕ уӕд зын условитӕ уыд. Раджы сыст, ӕртскӕ бинонтӕ цалмӕ сыстой, уӕдмӕ дон цъайы хастон. Мӕ ӕрцъай доны скъобы никуы федтон мах. Кӕдӕй искуы чинджы федтон. Ӕмӕ дон исын дӕр нӕ зыдтон, ме тӕрсгӕ ризгӕ цыдтӕн. Мӕнӕ бакомкоммӕ се рвадӕлтӕ, бызыккатӕ, мӕ удон чызг Светланӕ, Гыццыл чызг уыди. Уый мӕм-иу рудзынгӕй каст мӕ та мӕм-иу разгъордта, мӕм-иу мӕ ведратӕ систа. Афтӕ цардтӕн семӕ, уыдысты тынг уӕздан бинонтӕ, ӕнгом бинонтӕ. Рыййӕфтон ма ӕз ноджы дон ном нӕ загътон Ходыхтӕ дыууӕ, Оля ӕмӕ Тереза. Тереза хистӕр уыд, Оля кӕстӕр. Тереза цыди фӕрӕстӕмтӕм Оля ӕртыккӕгӕм классмӕ, афтӕмӕй. Мӕ Тереза чи у, уый мемӕ куыста хӕйттӕй. Мемӕ-иу сыстади, хирсы йедтӕй чи кӕм уыд, уый знӕзтон. Сӕ дзаумӕттӕй куыд куыстаин, мӕрзгӕ кодтон дортӕ, уӕд-иу рудзгуытӕ дӕр гом кодтой уыдон. Сыхы чызджытӕ дӕр-иу мемӕ марзтой. Хӕцӕм ӕй кӕрӕй-кӕронмӕ семӕ фӕцардтӕн. Кӕрӕдзи ӕмбӕрстам, цалынмӕ фӕцарди ме фсин дӕр, зӕронд ус дӕр, уӕдмӕ Годонимӕ мӕ хӕстӕг ныхас никуы рауади. Хъӕр ныхас хыл. Хъӕр ныхас хыл никуы. Ӕвастӕй никуы никӕдӕм ацыдтӕн, се вастӕй мӕ бон ницы бакӕнын уыди. Куыд бын-иу загъта, мамӕ афтӕ кодтон. Ӕцӕгӕн, уымӕн ӕмӕ дӕхимӕ дӕр уыцы гъдау уыди, Демӕ Йегъовӕ. Хӕдзары ӕрхастон, мӕ мад уыди тынг уӕздан адӕймаг, кӕрты мидӕг йӕхицӕй уӕздандӕр нӕ уыди. Цыппар хӕдзарӕй цардыстӕм, иу артӕй байуаргӕ уыдыстӕм йӕхицӕй уӕздандӕр. Ӕмӕ тынг дзӕбӕх фӕцарди. Хъӕуы астӕу дӕр дзы уыди стыр кад. Йӕ ном хуынди Ирини, фӕлӕ йӕ хуыдтой Сӕмты чызг уыди Сӕмон. Ӕмӕ дзы хъӕуы астӕудӕры йӕ кад ӕмӕ йӕ сабыр, йемӕ йӕ хӕрзӕгъдау тыххӕй уыди стыр кад. Ӕмӕ хой йедтӕ рахастам. Мюнюиси афтӕ куы загъта, фыдыномӕй нӕ косатӕ хуыдтой, коса чызджытӕй, дам, сӕ амонд чызджыты йеддӕмӕ амонд ничи ахаста. Уӕд-иу афтӕ загъта, цы амонд ахастой, мӕхихуызон сабыр сты барон. Ӕмӕ кӕдӕм ацыдысты, уым барынц ӕмӕ сӕ цӕрдтытӕ цӕуынц. Йӕ бинонты астӕу бынтон афтӕ лӕгъзӕй дӕр кӕм цӕуы. Фӕлӕ мын-иу зын цы уыди, хьой дӕр-иу баныхъхъуырдтон. Цымӕ уый нӕ фехъуыстон? Фёсы ныхас афтӕ-иу мӕхи фӕкодтон. Мӕй афтӕмӕй фӕцардтӕн. Куыд мын-иу загъта, мамӕ, мын ӕй афтӕ кӕнын хъӕуы. Хьоуыл-иу Йӕ ай зӕгъы раст, уӕд афтӕ кӕнгӕ у ӕндӕр гӕнӕн нӕй. Ксойтӕ Къобмӕ кӕцӕй куыд бахаудысты ӕмӕ уӕ мыггаджы тыххӕй? Ксойтӕ Къобмӕ афтӕ бахаудысты, Исмаил нӕ дедушкӕ уыди Исмаил, уыди инӕлар ӕмӕ цардис Сыбайы. Ӕмӕ йын устдӕр нӕма уыдис, афтӕ туатӕ, исатӕ сӕ хуыдтой фыды мыггаг номӕй. Ӕмӕ Йодоны хӕрӕфырт уыди. Мӕ уыдон та уыдысты авд ӕфсымӕры. Уыдысты тынг хъӕздыг, зӕхджын. Йӕ дыкъобы цы зӕххытӕ уыди, уыдон уыдысты Йодоны. Ӕмӕ ӕнӕуи та уыдысты, ӕвӕццӕгӕн, Ну, хъӕддыхгонд, фыдӕггонд лӕппутӕ уыдысты. Сӕрӕндӕр уыдысты фӕл фыдӕгдӕр. Ӕмӕ амардысты. Авд ӕфсымӕрӕй дӕр амардысты мӕ ма сӕм баззадис идӕдз ус. Мӕ ёсы идӕдз ус чи у, уый йӕ хӕрӕфырты ӕркодта йӕ дыс Мӕилы къобмӕ. Мӕ уӕд зӕххыты иууылдӕр уымӕн ур ныффыста ӕмӕ уымӕн баззадысты. Ерыс Мӕил Иод Хъалагоны ракуырдта, ӕмӕ инӕлар уыд, йо, инӕлар уыд имӕ Хъалагоны ракуырдта ӕмӕ йын цот рацыдис фондз фырты мӕ иу чызг. Ергиосы фондз фырты ахӕм ӕгъдауджын, йӕхӕдӕг дӕр тынг кадджын уыди нӕхъӕн Къобы йӕ зыдтой, стӕй йын каддӕр уыди, сабыр лӕг уыди, ӕмӕ йын фондз фырты дӕр тынг дзӕбӕх лӕппутӕ рауадысты. Сӕ кӕстӕртӕ уыдысты фаззӕттӕ, мӕ фыд Дзабо ӕмӕ Хъасбол. Ӕмӕ сӕ уыдоны фӕстагмӕ, ну, кӕстӕртӕ уыдысты мӕ сӕ ахуыр ма арвыстам. Тбилисимӕ ацыдысты, гимназ фестуым. Мӕ фыд авд ӕвзаджы зыдта, Хъасбол та ноджы ахуыргонд дӕр уыди. Паддзахы рӕстӕджы лӕвӕрдтой уӕзданы гӕххӕтт. Мӕ сын уыди уӕзданы гӕххӕтт. Ос уӕзданы гӕххӕттӕй паддзахмӕ бацӕуын бар уыдис. Ерысӕ иунӕг хо чи уый та ахӕм дӕсны уыдис висиват кӕнынмӕ дӕр хуыйынмӕ, ӕмӕ йӕ чындзы цӕболтӕм радтой. Ме цӕболтӕм куы радтой, уӕд дзы ирӕд, уыцы рӕстӕджы ирӕд лӕвӕрдтой. Ӕмӕ дзы ирӕд нӕ райстой. Загътой, скъӕтт йеддӕмӕ куыннӕ рвитат, хъомы бынтӕм куыннӕ зила, ӕрмӕстдӕр, о, ӕрмӕстдӕр йӕ уаты бадӕнтымӕ висиват кӕнӕнт, хӕргӕ хуыдтытӕ кӕнӕнт. Йе руй фӕстӕ махӕн нӕ фыдраджы амар дысгуыбыны баззадтӕн. Нӕ фыд куы амарди, уӕд. Мӕнтӕртӕ ссыд. О, ӕмӕ гуыбыны баззадтӕн ӕмӕ уый фӕстӕ нӕ, нӕ мад тынг сабыр ссыди, ӕгъдауджын, стӕй нӕ алчидӕр тынг кад кодта нӕ кӕрты мидӕг. Иуылдӕрӕй нӕ опчи мадтам, уафтӕ хуыдтой лӕппутӕ дӕр. Ӕмӕ, ну, сидзӕртӕй баззадыстӕм, уыцы рӕстӕджы зын цӕрӕн уыди. Мӕнӕ ын уотий афтӕ ххуыс бакодтой, нӕхъӕн хъӕу дӕр. Хъӕу дӕр ахӕм кӕрӕдзи афтӕ нӕ мадтой. Мӕ сӕлбиты Пъаули йӕды куыста колхозы председатель, о, сӕрдарӕй. Ӕмӕ нын хъуг радтой. Георгий та сельсоветы куыста, Ксойты нӕхи, ӕмӕ уый дӕр сӕ хъус нӕм тынг дардтой, тынг сабыр адӕм уыдысты, гъдауджын, къобы мидӕг. Къоб адӕм нӕу ис сӕхӕдӕг дӕр тынг гъдауджынмӕ, кӕрӕдзи тынг нымадтой. Суанг ӕртӕккӕ дӕр кӕрӕдзийыл тынг едысты. Ӕнувыд. Ӕнувыд. Мысырбийы фӕстӕ чи баззадис? Мысырбийы цот, стӕй йӕ цоты цот, уыдон Ӕцппармӕ дыууиссӕдзмӕ схӕццӕ сты. Ӕмӕ афтӕ зӕгъӕн нӕй, Ӕмӕ уыдонӕй иу дӕр мӕнӕ ӕнӕуаг у, ӕнӕгъдау у, уымӕн мӕ мӕнӕ сӕ хистӕртӕм кӕсынц. Ӕмӕ сӕ хистӕртӕй дӕнцӕг исынц, цард дарддӕр куыд цӕрын хъӕуы, уымӕ гӕсгӕ. Мӕнӕ ӕртӕккӕ афтӕ фӕзӕгъынц, фесӕфтысты, фӕсивӕд нал бӕзджынц, зӕгъгӕ, уый раст нӕу. Тынг хорз фӕсивӕд хъомыл кӕны ӕртӕккӕ, алы ран дӕр, алы хъӕу дӕр. Фӕлӕ дзы ис, ис, ӕмӕ хьодон сӕхицӕн, сӕхицӕн хьодон хатдзӕгтӕ куыд скӕной, стӕ ма мӕнӕ нӕм ӕнӕуаг митӕ чи кӕны, хьодон нын къаддӕр куыд уой, мӕнӕ рӕсугъддзинадыл чи архайы, хьодон та нӕм фӕлдӕр куыд уой, ӕмӕ ма нӕм мӕнӕ цы иугай изӕрӕдтӕ ис, хьодонӕн лӕггад кӕнын нӕ бон куыд ӕмбӕлы, афтӕ куыд уа, сӕ мадӕлтӕн, сӕ фыдӕлтӕн сӕ сыхбӕсты, стӕй сӕ хъӕубӕсты тӕхӕм арфӕ сын ӕгъдау, Стыр Хуыцау мӕ Уастырджийы рагӕпп.